Merħba għall-premjazzjoni tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Doreen Micallef 2020, imtella' mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Il-konkors jippremja l-aħjar tliet poeżiji bil-Malti li jiġu sottomessi kull sena, Fi ftit ħin se nkun qed inħabbar il-poeti rebbieħa li se jkunu jqed jaqraw il-poeżiji tagħhom. Iżda nixtieq nibda billi nintroduċi kelmtejn mingħand iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, Mark Camilleri. Merħba għal ċermonja virtwali u online tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Dorin Micallef. Grazzi ħafna lilkom il-parteċipanti, il-poeti li parteċipajtu għal-konkors. Irrid ikollok kuraġġ biex tipparteċipa għal konkors ta' poeżija, xi l-poeżija hija diffiċli ħafna, ġifieri, eh, bħala tip ta' letteratura, eh, ħafna diffiċli ħafna. U biex tikteb eh, poeziji tajbin u tkun eh, ehm, taqsamhom mal-pubbliku u ma' ħaddieħor tkollok kuraġġ għax mhux diffiċli tikteb poeżiji tajbin u ovvjament ma tkunx taf ir-reazzjoni ta' nies eh, xi tkun ukoll. Aħna għal dik raġuni wkoll għażilna li nsemmu l-konkors għal Durimi Kallef, u Durimi Kallef kienet waħda mill-ikbar poeti Maltin li kellha u nemmnu aħna li qatt ma kellha rikonoxximent biżejjed għal dan. U il-konkors huwa xira imsemmi għalija naħseb jiena. Dorin kienet tikteb poeżiji impeccabbli, poeżiji sbieħ ħafna li għamlu letteratura Maltija ħafna iktar sinjura mill-li u aħna għal dak naspiraw, naspiraw li l-poeti ġodda ikollhom il-livell u l-kwalità għoli ta' poeti bħal Dorin. Għaliex eh, nixtiequ l-aħjar għal-letteratura Maltija. Forsi għaw min jarana xiftit ritisti, ħabba fek, ma naħsibx jiena, imma vera li forsi l-standards tagħna huma naqoljin, imma fl-istess ħin dak ukoll li jagħmel il-premji tagħna daqshekk prestiġjużi u daqshekk rispettabbli mbagħad. Eh, għal dik raġuni Najdilkom grazzi minn ġdid li parteċipajtu minn marra baħx taqtax qalkom, ibqaw ikbu, ibqaw waħdmu, it-triq hija twila. Sabiex tasal fej trid tasal bħala livell eh, ta' kitba, għat mija eh, triq qasira jew triq faċli, din hija triq diffiċli ħafna, tu ħafna xogħol, ħafna żmien, taqtax qalkom, ibqaw għaddejjin. Soċjetà u pajjiżkom għandu bżonkom għax il-pajjiż u soċjetà għandha bżonn il-kittieba u l-poeti. Grazzi ħafna u nispera li għandkom l-istess entużjażmu u l-istess eċitament tal-festival li kien ikolkom qabel minn kien il-festival qed isir online. Grazzi ħafna mill-ġdid. Biex inkompli ma' dak li qal iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, il-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Doreen Micallef huwa l-iktar konkors prestiġjuż ta' poeżija waħda bil-Malti, imwaqqaf bil-għan li jaċċentwa l-attività poetika f'Malta b'mod ġenerali. Il-konkors jittellaq ta' kull sena u din hija t-tieni sena li jiġor isem Doreen Micallef. Dan sabiex jiċċelebra l-kitbiet ħajjin ta' din il-poenta distinta attiva minn żmien il-moviment Għawmien Letterarju. Il-konkors huwa miftuħ għal poeti ta' kull età u jippremja poeżiji oriġinali ta' mhux aktar minn 36 vers li qatt ma ġew ippubblikati qabel. L-evalwazzjoni tal-poeżiji issir b'mod anonimu. Din is-sena l-aġġudikanti kienu tlett poeti stabbiliti, Nadia Mifsud, li hija wkoll ir-rebbieħa ta' dan il-konkors fl-2019, John Aquilina u Immanuel Mifsud. Minn hawn nirrigrazzjawhom tax-xogħol u l-enerġija tagħhom fl-osservazzjoni tal-poeżiji kollha li rċevejna. Din is-sena ġew sottomessi 47 poeżija. Huwa għalhekk pjaċir kbir tiegħi li nħabbar u nlaqgħakom ma' tliet poeti rebbieħa tal-konkors ta' din is-sena, li se jkunu qed jaqraw xi poeżiji minn tagħhom u dawk għal qalbhom fosthom il-poeżiji rebbieħa. Fit-tielet post, il-poeżija F'Posti, miktuba minn Jesmond Sharples. Għalfejn ikollna konkorsi tal-poeżija? Konna konkorsi ta' poeżija il għaliex konkors mhuwiex biss tellieqa imma huwa opportunità, okkażjoni għall-poeti Maltin sabiex jesprimu l-kitbiet tagħhom, kitbiet li joħorġu l-anks tar-ruħ tal-poeta. Huma kitbiet li joffru wkoll possibilità li jiċċelebraw, jifirħu. Ukoll poeżija li tesprimi l-karba tar-ruħ intima ġewwiena tal-bniedem. Imma mhux hekk biss, f'konkors ikun hemm min jirbaħ u min ma jirbaħx. U l-messaġġ tiegħi huwa li kull min jipparteċipa u ħa sehem f'konkors jikkontribwixxi għall-kitba letterarja kontemporanja fil-pajjiż. Ħa ngħid hekk, huwa importanti li jkun hemm ir-rebbieħa imma dak mhux kollox. Importanti li kulħadd jiċċelebra l-kitba tal-poeżija. Kitba li toffri opportunità biex dak li jkun jesprimi ruħu, ukoll anke kultant il-possibilità li juri rabja u ċertu emozzjonijiet bħal pereżempju opportunità biex isemma' leħnu u anke jipprotesta jekk ikun hemm bżonn. Jiena x'ħaqq bej blajt imbaqna, il-grass bejn is-samrotti li bija jżomm kollox, jekk nagħżel li noqgħod f'posti. Jiena l-ħolm skolpit fl-irħam ta' destin klandestin. L-id il-kirurgu nervuż jislet tessut miġruħ mixquq b'nofs qalb u rieda ipoplasika u fjakka. Jiena. Jiena d-demm dlam niġri fl-arterji ta' rdum mridjieq. Indammem il-fdal imfarrak ta' ħajti. Nibki s-sema kiebja li darba żrieq u li issa bliq f'għammieq ta' diq. Xaqq. Jien għax-xaqq li minkejja li merreq fl-irdum bl-għeruq iserrpu u jberdnu l-blat kuljum, jiena qsim li jorbot jirfed kollox fis-sur iħbuba bula li tgħinuk tqum. F'nisġa. Jiena xaqq wieħed biss ngħassa sax-xaqq, nillixka nissajja l-voppa tħuf qiegħ ta' baħar iddisprat, noffri kenn lil ġenn intamat ta' min ma jridx jaf bis-sewwa u l-ħaqq. Surreali. Jien tabilħaqq xaqq f'nisġa xaqqiet, wieħed fost folla mijiet, l-għadni nemmen fil-ħmerijiet ta' min jista' joħlom li jiddeponi r-rejiet. Jiena xaqq f'stabbilment imxaqqaq, il-grass bejn is-samrotti li jorbot il-ħnejja tal-ġmiegħi korotti. Jekk nagħżel li noqgħod f'posti, jiena. Ħa naqra poeżija oħra minn tiegħi jisimha Il-Ħajja. Il-ħajja ħġieġa, daqqa tara ċar u daqqa biżlieġa. Ħġieġa żebbieġa ġieli tgħum fix-xaba' u ġieli marqa fil-ħtieġa. Il-ħajja ħġieġa, kultant imressħa, kultant ħuġġieġa. Ħġieġa keġwieġa f'illi sħiħa f'illi elf żġieġa. Priżma tiġieġa d-dawl tbidu f'qawsalla, il-ħajja ħġieġa. Poeżija oħra minn tiegħi hi meta jisimha Meta. Meta l-kobba titħabbel it-toroq jissawru f'sqaqien ma jwasslu mkien,

L-aħħar ġabra li saret il-poeżiji. Poeżija li nkitbet fl-1976. Meta jonfoħ ir-riħ. Meta jonfoħ ir-riħ u l-weraq imwaqqa' bla ħajja jitkaxkar bħal ħajti moħlija fit-toroq tal-ħajja. Jiena nħoss u ma nifhimx, nixtieq nibki u ma nibkix. U ma' kull meta li jonfoħ ir-riħ, ma' kull werqa li taqa', ma' kull demgħa li ma taqbiżx, inħalli lir-riħ ilissen għalija dan il-biki li ma nibkix, dawn il-ħsus li ma nifhimx ta' din il-ħajja moħlija fuq il-midbaħ ta' sagrifiċċju mitluf.
Fit-tieni post, il-poeżija Tgħix irridek, miktuba minn Louis Briffa. Is-sena l-oħra, Louis Briffa rċieva t-tieni premju bil-poeżija Ness Għaqqari.
Għalija dan il-konkors bih qed nikkomomoraw poetessa kbira tas-snin sittin, Doreen Micallef. Jiena, min-naħa tiegħi, bħall-poeti l-oħrajn kollha li jipparteċipaw, ikollna l-opportunità f'konkors bħal dan inkunu nafu eżatt fejn qegħdin bil-poeżija tagħna, inkunu qegħdin qisna nittestjaw lilna nfusna. Nixtieq għalhekk nirringrazzja minn qalbi lill-ġurija li għat-tieni sena konsekuttiva reġgħu emmnu fix-xogħol tiegħi u kif ukoll lill-organizzaturi tal-ħidma li għamlu biex itellgħu konkors ta' din ix-xorta. Il-poeżija li ħa naqra, Tgħix irridek, għandha valur sentimentali qawwi għalija. Barra minn hekk, din il-poeżija, kif tistgħu taraw, ktibtha madwar is-simbolu tal-eternità. Ngħaddi biex naqra l-poeżija. U meta jiġi l-waqt li mmur għal dejjem, b'idejk li nħobb f'idejja rrid immur, idejk li merħu fl-irjiħat għalija. Ostorni, nimploralek, b'silwetti t'elf memorja ta' ġismek ġo tebuti. Ma lilek tgħix irridek, ja borka tal-maġija. Minn qabri fl-isbaħ nagħsa bis-sabar nistenniek. U meta tiġi żżurni, lil nifsek fuq irrid li nerġa' nħoss, u f'wieħed l-anemone nxomm minn ġismek. Jekk minn xofftejk jitbexxaq fjur il-ġmiel u jittawwalli f'qabri nintebaħ li tkun int li ġejt iżżurni. U meta mmur għal dejjem, kif konna ta' spiss nagħmlu taħt kwiekeb sodalid, mur imxi fuq ir-ramel tal-mixquqa u isma' l-mewġ itella' mill-qiegħ imqalla' l-alka bħal vireg ta' rixtellu mill-ilma jispuntaw b'dak lewnhom klaret. Mur isma' l-gawwi jwerżaq għajjien għall-irtirata fil-ġabra tal-fissuri. Il-ħabel kollu ħass mur isma' jżaqżaq maż-żifna ta' kajjikk bħall-għaqda tagħna l-malju tal-irmiġġ. Tgħix irridek, u lili tesponini kif kont tafni, bil-ġmiel krepuskulari li jien sawwart għalik. Jagħrfuni fik, bik ngħix mumenti isbaħ. tgħix irridek, u nwegħdek li mid-dwiem bl-istess imħabba nħobbok, ta' dak li s-semm ra x'għamel biex iniżżlu u waqa' mejjet ħdejn il-fjur għas-saħħar ta' William Shakespeare. Il-poeżija li imissni naqra hija meħuda mill-ktieb Bil-Boqxiex li ħriġt fl-2018 mit-taqsima Tempesta. Dil-poeżija jisimha Salini. Fejn għebet l-imħabba ta' bixra ġellieda, tax-xiħ b'kappell f'rasu bil-qraba jweżnuh, inaddaf mill-alka s-salini bir-rieda li l-melħ jifformalhom malajr biex jiġbruh. Insterqet mix-xita u rjieħ alla rieda li jgħarrqu b'kefrija kanali u lqugħ, Jixhduh il-windsurfer Qalbien u s-sajjieda li raw tiġri l-ħerba f'taqbida mal-qlugħ. Gandott fond u dejjaq bil-mewġa fejjieda, qrabatu preċiżi u fitti jisquh. Jilmgħulu bħad-dmugħ tal-mistkerrħa għajjieda l-ħofor protetti mill-baħar miftuħ. L-istess kif hu jaf li Scandlore dewwieda għad doża qawwija fil-ġabra ta' mlugħ, mir-ritmi ta' qalbu bi mħabba qajjieda jinduna li l-forzi qegħdin iħalluh. Issajret din ħajti bħal melħ fil-ħofriet. U jien u x-xiħ jofrok għajjien fuq il-blat, infittex imħabbti taħt l-idwa smewwiet. Imħabbti li għebet mal-mewġ, irvillat. Il-poeżija rebbieħa tal-Konkors Nazzjonali tal-Ktieb 2020 dokumentazzjoni tal-minuti mnikkra fik tal-poeta żagħżugħa Clara Vassallo. Dan il-premju għalija jfisser, jekk ma jfisser xejn, li l-esperimentazzjoni poetika taħdem għaliex attwalment il-poeżija li daħħalt għal dan il-konkors kienet esperimentazzjoni u Qiegħda fejn qiegħda. Jiġifieri nixtieq ngħid lil kull min jikteb li jekk għandkom tesperimentaw bil-kitba aqbdu għamluha. Dokumentazzjoni tal-minuti mnikkra fik, nofs il-lejl, tektik, nifsijiet skaduti, il-kwart ta' sekondi għajjiena jgħidhom ġieli jaqbżu tnejn, f'u nofs forsi niddendel miegħek. jew fik. Fu nofsu żewġ minuti mmissi l-feriti li ħallejtli int nadurhom għax baqgħu fija iżjed milli bqajt int. Is-siegħa neqsin kwart. Forsi issa ninħabbu mas-skiet, skiet iswed mal-kliem li jgħebb. Kollox jgħib. Kollox. Is-siegħa u żewġ minuti. Qisu tiegħek daddell li fakkarni fik ikkalibrat, inkubat, ikkundannat. Is-siegħa u tliet minuti. Bija. Vizzju ikrah int. Hekk kont. Hekk int. Hekk tibqa'. Fis-siegħa u ħdax-il minuta nibla' l-pirm li t'ismek żolp idem nifga jeħlu hemm il-bżieq opak virulenti u miżbul jiżżerżaq ma' geddumi l-istess bħal meta mort fejn ħadtni u biestni u togħmtok ħaj f'ħalqi Is-sagħtejn neqsin għoxrin ad infinitum Fis-sagħtejn inwerzaq fl-imħadda jew mingħajrha jew taħtha jew mgħallqa fiha Fis-sagħtejn u minuta inżaqżaq meta naqbad l-imqass u naqta' l-karti fi qlub żgħar niżvinhom Fis-sagħtejn u kwart jien nafek, nafni, nafni jien taf int li nixtieq inbuslek kitfejk, ġwenħajk li qatt ma tfasslu. Fis-sagħtejn u nofs leħnek idur fl-aħħar żbalji tiegħi, fl-intriċċi tagħna jew dak li ħloqtilna. Fis-sagħtejn u nofs u minuta se tispiċċa fix-xejn dalwaqt nispiċċa, nispiċċaw, mgħammda, midwejjaq. Is-sagħtejn u nofs u ħamsa, mingħalija li kien hawn is-skiet sakemm kien hawn is-skiet, it-tweżiqa tiegħek staġnata fil-ħajt. It-tlieta neqsin għoxrin, Idejk ġabu s-skiet u d-dlam jgħajjat miegħu. Kollox tiegħek kien. Sakemm ma kienx. Fit-tlieta neqsin kwart se tispiċċa int biss tgħum f'ilma ebban u tempestuż. Hawn ġismi. Hawn jien. Fit-tlieta neqsin tliet minuti biex żżarmah, tadurah, tinkaxxah fi kliemek. Kliemek sabiħ. Nixrob u nisker bih. Fit-tlieta neqsin għaxra, ħallih sagħtejn oħra hawn kliemek biex inżarmah, nadurah, ninkaxxah fija, fik, fina. Fi tlieta neqsin seba' minuti xejn ma naf minnek tiġi u titlaq qisu qatt ma konna. Nibla l-pinnol li tismek, Roserem. Fi tlieta neqsin ħamsa insoffok kieku nista' bħal m'ommok tgħid li kont tagħmel. It-tlieta neqsin erba' minuti, erba' minuti oħra fadallek sa ma titmermer f'itri, tiġrix iżjed. M'hemmx għalfejn tgħodd iżjed. It-tlieta neqsin tlett minuti, disa', seba', ħamsa, tlieta. Wieħed. Fi tlieta neqsin żewġ minuti jogħodni imma jien qatt mhu se nkun biżżejjed numri. Fi tlieta neqsin minuta, għaxar milligrammi, dejjem, zolpidem, roserem, rajthom? Jirrimaw il-pirm li tismek. Poeżija li traqqadni, ismek, għanja li ġġenninni, ismek, xi darba kien tiegħi, tiegħek, tagħna, ismek. Fi tlieta ta' filgħodu, jiġi jżurni l-ġenn. ta' meta nkun ġo fik, verbofobija. Hemm biżżejjed kliem fid-dizzjunarju biex immissek bihom. Bil-poeżija nilħaq postijiet li subgħajja ma jistgħux. Inħarbxek biex intehmek darbtejn. Għandi fissazzjoni fuq kif int u l-kliem kważi l-istess ħaġa, fuq kif jien u l-kliem l-istess ħaġa. Il-poeżija tneżża' u taralek iċ-ċikatriċi u n-nemex li ħbejna minn xulxin. Jien u int kellna l-ħosba flimkien u d-daqqiet f'nofs moħħna u taħt sidirna baqgħu hemm ikkuttunati, derithom ftit stunata, ftit imgerrma. Iġġennint bl-inkonsistenzi tiegħek, bil-mod kif teqred lilek innifsek għal ġos-sodda u kif jilgħabulek ir-rukelli ta' darek meta tiġborni mill-madum mifqugħ mill-maghijiet li waqajna meta skirna. Imbagħad filgħodu tqum tokrob bis-silġ fuq spallejk, għedtli. Kull ċellola f'ġismi tokrob għas-santwarju t'idejk perplessi u Nixtieq inkaxkrek jien f'dal-post li nafuh int biss u jien ġieli u ħallina Jew niktbek jew ma niktbekx, m'hemmx nofs Il-poeżija kif inħobbok jien. Jekk jogħġbok, żomm il-linja Jekk trid li nitkellmu, agħfas in-numru wieħed Jekk trid li nitkellmu fuqek, agħfas in-numru tnejn Jekk trid li nitkellmu fuqi, agħfas in-numru tlieta Jekk trid li nitkellmu fuqna, tagħfas xejn. L-operaturi kollha tagħna bħalissa huma indisponibbli. Jekk jogħġbok, żomm il-linja. Kienet l-ewwel darba li ħassejtu niżel hekk l-ilma. L-ilma jiftakarni u jiblagħni sħiħa u waqt li negħreq, ninked fuq kif ivvid ftaħtu jien bi ħsieb li ma nafx ngħum, idur u jiddendel fil-kxejjen ta' patija u banjiet tas-silġ, ħajt ta' fulkedet imrobbija f'dal-riħ. Żero. Wieħed. Hemm ħoss ġentili fl-ispazju li jeżisti bejn żewġ kelmiet, ifesfisslek l-infinit, il-vojt kapriċċuż li daqt joħodni miegħu. Tnejn. Il-lingwa tiegħi mhux se tibqa' mitkellma. Bejn grazzi u nħobbok ma jibqgħux jeżistu l-ħames ittri li jagħmlu qalbi. Kont għedt li li jdejquk il-klixejiet imma qalbi kienet kelmtna. Tlieta. L-ilma ntermittenti bħal vizzju koroh li rrid inġemma. Taf li ma rridx neħles minnu. Erbgħa. M'iniex il-Ħadd ta' wara s-Sibt filgħaxija, jiena t-Tlieta fis-sagħtejn ta' filgħodu, għal meta l-uġigħ sieket jisfratta minn ġo idejja biex iħares lejn l-ispazju li fih eżistejna. Ħamsa. Ma nafx nafux ninħabbu. Xi darba tweġġi inqas? Int għedtli li meta ħbatt subgħajk mal-kantuniera tas-sodda weġġajt tikk iżjed minn meta rrealizzajt li mhux se nikteb iżjed poeżiji fuqek. Sbieħ il-poeżiji meta niktibhom fuqek. Sitta, Nixtieq li kont għadek uman, ma rridx inħares lejk u nara poeżija, massakru, kliem. Wiċċek tessut perikoluż għal storja ġdida, kieku nista', nibda u nispiċċa bik. Seba', Jien m'innx miġnuna, imma llum il-Ġimgħa, llum waqt li nixrob il-kafè, l-oġġetti inanimat ġol-flat ifakkruni fik. F'dik id-darba li għalaqt subgħajk fil-kexxun u meta splodiet il-kitla u tkellimt, ħaqqa l-kitla li ħaraq tmienja! Is-sitta u nofs ta' filgħodu, l-vodka għandu togħma ta' whiskey. Bla dispjaċir għajnejja meta jaqgħu fuqek. Disa', Dakinhar ommok ħalfet li semgħet lil xi ħadd jidħla d-dar u hemm indunajt li moħħha qed jitlaqa' u għedtilha, Kalma, ma, kalma! U bid-daqqa li tagħtik insejt x'jisimha. U dakinhar sidrek sar konkrit, bdejt terħi fil-lożor, Għaxra, int kont li beżżajtni mill-uġigħ, Għaxra, int kont li beżżajtni mill-uġigħ, Għaxra, xi kultant ninsa kif nott, ma mmurx aktar 'il bogħod mill-Għaxra, x'L-Għaxra fejn wasalna aħna, L-Għaxra kien il-ħin li qattgħu l-karti sakemm darba qattajnihom għal dejjem, L-Għaxra fejn tiġi l-imħabba biex tmut, L-Għaxra fejn inqatgħet il-linja, nqatgħet il-linja, nqatgħet il-linja. Jekk jogħġbok, Ċempel darb'oħra! Issa ser naqra poeżija ta' Liliane Ellul mill-ġabra tagħha L-Inventarju tal-Kamra l-Kaħla. Fuq blu. Kemm hu kbir dal-blu li wellidna! Nistaqsik u x'se nkun maġenbek, u x'se nkun imhedla, u x'se nkun kaħla? Jew blu? Jekk kaħla, missni darba, jekk blu, missni darbtejn, għax naf li blu se tgħidli. Narak tiggranfa mal-imħadda feroċi tagħmel ħerba minnha u minn dal-muskoli stirati. Il-lożor ma llantajthomx. U trid tgħidli, tixtieq tgħidli li l-lożor blu bħal-lejl. Hekk biss nitqaddsu, piż fuq dal-lożor blu, u r-riħa mrembla tiegħek tinfidni. Grazzi Clara, Louis u Jesmond tal-kitbiet tagħkom. u lill-parteċipanti kollha tal-konkors. U grazzi lilkom talli kontu magħna għal din iċ-ċerimonja ta' premjazzjoni xi ftit jew wisq differenti minn dawk tas-soltu. Minn hawn nixtieq nieħu l-opportunità biex inħeġġeġ lilkom li qed tisimgħuna biex jekk tiktbu l-poeżiji jew taspiraw li tiktbu l-poeżija, tikkonkorru s-sena d-dieħla meta jerġa' jiftaħ dan il-konkors nazzjonali tal-poeżija. L-2020 kienet sena tassew stramba li żgur għamlitna iktar konxji tal-vulnerabbiltajiet umani tagħna. L-istess vulnerabbiltajiet li jagħmlu parti kbira mis-suġġetti poetiċi ta' Doreen Micallef fil-kitbiet tagħha. Fuq din in-nota nixtieq naqsam magħkom poeżija qasira ta' Doreen li dehret fir-rivista Il-Malti tal-1979 bit-titlu sempliċi Versi. u li tirrifletti fuq ir-reżiljenza tal-bniedem minkejja kollox. Versi. Ħalli lir-ruħ titkellem waħedha, ħa jiskot il-baħar, ħa jeħdel ir-riħ, ħa tikbeż ix-xemx fuq ramel imdiegħeb, ħa joħlom il-qamar fuq ġnien il-għerf. Għerja ruħ il-bniedem bħal dielja mneżżgħa, sabiħa fuq għeruqha, ħalli tiġġerra ħielsa fl-ispazji eterni tal-infinit, u tibqa'. Il-kumplament tal-lejla t-tajba.